Kapitlu dsatax, versi minn sittax sa tnejn u għoxrin. Resaq wieħed fuqu u qallu, Mgħallem, x'għandi nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? U Ġesù qallu, Għaliex tistaqsini fuq it-tajjeb? Wieħed hu t-tajjeb. Jekk inti trid tidħol fil-ħajja, Ħares il-kmandamenti. Liema? staqsih dak. U Ġesù wieġbu, La toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixhidx fil-falz. Weġġaħ lil missierek u l ommok, u ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Qallu ż-żagħżugħ, Jiena dan kollu ħaristu, x'jonqosni iżjed? Wieġbu Ġesù, Jekk trid tkun perfett, mur, bigħ il-ġid li għandek, agħtih lill-foqra u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Issa żugħ kif sema' dan, telaq b'qalbu sewda, għax kien għani ħafna. Il-Kelma tal-Mulej Tifħir lilek Kristu. X'jagħti t-tama u s-sodisfazzjon lix-xewqa tagħna għall-kuntentizza u s-sigurtà? Iż-żagħżugħ tal-Vanġelu tal-lum, minkejja li kien jobdi l-kmandamenti, kellu qalbu mimlija bis-sigurtà u l-kuntentizza li ħaseb li l-ġid li kellu se jagħtih. Minkejja dan, interessanti li wieħed jinnota, li wara li Ġesù urieh x'kellu f'qalbu, iż-żagħżugħ telaq minn ħdejn Ġesù imdejjaq minflok ferħan. Għaliex? X'ried ifisser Ġesù meta qallu ikollok teżor fis-sema? X'tip ta' teżor kellu dan il-ġuvni? It-teżor tal-ħajja tagħna għandu konnessjoni speċjali mal-qalb, il-post fejn il-bniedem jixtieq u jixxenna għal xi ħaġa, il-post tar-rieda u tal-iskopijiet tagħna. Infatti Ġesù f'okkażjoni oħra qal, Fejn hemm it-teżor tiegħek, hemm hi wkoll qalbek. Dan il-ġuvni Poġġa qalbu f'dak li ma kienx se jagħtih it-teżor dejjiemi li offrilu Ġesù. Ġesù nnifsu hu l-akbar teżor li jista' jkollna. Li nerbħu kollox biex ikollna lilu bħala t-teżor tagħna mhix xi ħaġa ta' swied il-qalb, anzi, dan jirriżulta f'ferħ kbir. Li tbiegħ dak li għandek jista' jfisser ħafna affarijiet differenti. Il-ħbieb L-impjieg, l-istil tal-ħajja li tgħix, x'tagħmel bil-ħin liberu tiegħek. Kull min kien ġeneruż ma' Alla jew mal-oħrajn dejjem skopra li qatt ma seta' jaqbeż lil Alla fil-ġenerożità tiegħu lejna. Alla l-istess ġenerożità li jagħtina l-ġid spiritwali li jisboq bil-bosta dak materjali u li jimlina ferħ li ħadd ma jista' jisrequlna. Hu biss jista' jissodisfa x-xewqat l-aktar profondi tal-qalb tagħna. Hu għamilna għalih. Inti lest li titlaq dak li jista' qiegħed iżommok milli tfittex il-ferħ veru f'Ġesù? Mulej, l-ebda teżor ma jista' jiġi kkumparat miegħek. Żommni ħieles milli nkun possessiv jew attakkat ma' dak li mhuwiex il-ġid veru, u agħtini l-ferħ li jkolli lilek biss bħala t-teżor u x-xorti waħdenija tiegħi.